Baş taşı deycekmizmi, hatıra taşı deycekmizmi, abidesi deycekmizmi, işte, onı qoyuvnıñ birinci teşebbüsçisi Qoz köyünden orduğa ketken, ordudan sağ-selâmet qaytıp, Kattaqorğanda yaşağan, Kattaqorğandan bir daa Delinağa köçip kelgen Qurtumer oca. Famesin soyadını unutnıp Qurtumer oca o başladı bunı. O başladı. Bunı Refat ağa Muslimov da bile. Esasen men bunı Muslimovdan eşittim, Refat ağadan. Ana soñ işte onıñ teşebbüsinen tenekeden diyecekmizdir da işte ana abide yapıldı. Yapıldı. Alime Abdinanovanıñ Soyı Peri Batalu degen adam yaşay edi Kenegez köyünde. Onıñ azbarında aketilip qoyuldı bu. Bu qaçıncı senesi?
Bu
şu yetmiş altımı, yetmiş yedi senelerde bitirildi bu. Bitti, ha. Başlanışı bir vaqıtta aytıldı, teşebbüsçi. Çilik yapıldı, işte, şu senelerde bitti. Men yetmiş beşinci senesi, yetmiş altıdamı, barğan vaqtımda endi o, mana bu yerde qas-qatlanıp qaldı, degen edi, bu Piritniñ anası şay degen edi. Bu Eldara Batalovanıñ babasınıñ evi. Yoq, Eldara Eldara Batalovanıñ emcesiniñ evinde. Emcesi. Emcesi, Pirit, Batalov Pirit edi, aaa. O, Feritniñ anası sudaqlı edi, babası bizim köyden, Keriç yarımadasından cenkke qadar selsevetiñ reisi olğan adam o. Ana, işte, ne de bolsa, soñra da cesaretlenip, onı aketip onıñ doğğan evine, yaki doğğan evi tügül, qartanasınıñ eviniñ yerine, çünki Alime Abdinanova Keriçte tudı. O, ufaqlıqtan, balalıqtan, demek, anası, babası öle, ölgen soñ, ebet, bala kimge qala? Qartanağa qala. Soñ qartanasını kelip, ketirip, qartanası qaray onı, östüre. Ana, onıñ içün şu o Cirmay qaşıqlısı esaplana. Lekin anası Cirmay qaşıqlı, babası da Cirmay qaşıqlı olğanı rahmetli Aydar. Ana, böyle etip, soñ, Bir şey qoyulmağan soñ, aradan bir daa yıllar keçti, yıllar keçti. Bu teşebbüsni Reşat ağa Osmanov, Qarasuvbazarda yaşağan Seydamet Mamutov, bular kötereler bu meseleni. Bunı men Sadıq Berberovdan eşittim. Sadıq berber öden eşittim. Mında yaşay be Sadıq? Evet. Ondan eşittim. Mına böyle etip, ğayrıdan halqtan para toplap, qapı-qapıdan yürülmegen, qapı-qapıdan para toplanmağa. Cemaat küreşi. Men de ketip berem, ana o da ketip bere, bu da ketip bere. Böyle etip, demek, seksen yedinci senesi maña haber keldi. Mediyev degen adam Yeñişkeden kelgen, adını unuttım. Bu Fontan, yoq, Fontan degil, eski adı Dört, Aqköz, Aqköz. Biñ sekiz yüz altmış ekinci senesinden evel Aqköz. Soñundan nemseler keleler oña, köy boşay, soñ nemseler keleler, nemseler özlerince at qoyalar o köyge. Em nemse köyü ekeni belli. İçine kirseñ, qart-qart terekler tolğan şekilde. Mına böyle etip, bir şey ğayrıdan işte seksen yedinci senesi doquz mayısqa bütün yerge haber etildi. Men E, saba saat yedide endi anda edim. Bu Mediyev degen adam maña aslen kelip haber etken soñ, men yıqlap olamadım ahayı. Saat dörtte çıqtım trassağa, barıp yetiştim bir sene de bolsa. Aha, soñ olar neni, Alime Abdinanovanıñ baş taşınıñ, hatıra taşınıñ Aqmescitte sımarlaylar.
Qırım Karayeli upravleniye de. Ana şu qayerde eken yaqın aytıp olamam, qayer nede olsa. O sımarlaylar, soñ bitken soñ Sadıq Berberov ve onıñ bir dostu, soyadı da yazılğan mende, şimdi aytıp olamam. O bitkombinatta, ialege hızmet körsetüv kombinatı deymiz biz, anda injener olıp çalışa. Soñ maşina ala, maşina alıp bunda kele, bundan yükleyler maşinaman, aketip gece saat ekidenmi, üçtenmi ketirip şu taş qoyulacaq yerge kele taş. Ondan soñ işte cemaat Endi aqşamdan toplanğan onda halq, demek, suvun ketirgen, işte, mekiylernen, ne kerek, bütün şey anda endi. Soñ maşinalarnıñ çıraqlarınen, faralarınen mına böyle doğurdan gecesi, men saat yedide bardım, barsam endi qaldırımlarnıñ çetinde birge yem-yeşil terekler öse. Aqşam oturtqanlar, suvarğanlar yem-yeşil çeçekler, soñ mına güller, güller açıp, qıp-qırmızı güller közüm ögünde tura, bugüngisi kibi. Soñ onı qoymaslar ögde, bir kün ögde, altı, sekizinci mayısta Qurtosmanu, Allanıñ rahmetinde olsun o keçindi. O, Adı ne edi şu?
Bekir.
Bekir bo, Bekir bey.
Bekir Kurtosmanov bara nege, raykomğa. O vaqıtlar raykom, raispolkom bar. Bu yerde demek, belkim onı çağırtqandırlar, men endi aqılımdan çıqtı, işte o bara. Soñ oña aytalar, anda toplanğanlar, naçalnik militsiası toplanğan, prokurorı toplanğan, sudyası. Bütün elita anda, bunıñ kabinetinde, naçalnik ministrniñ kabinetinde mi? A, şu naçalnik ministrniñ kabinetinde. Soñ buña aytalar, Abideni qoymaycaqsıñ, dey. Abide qoyulmaycaq, dey. Soñ Bekir ne dey? Vı hotite, ne hotite, dey, pamyatnik budet ustanovleniy, dep, bir yumruq ura, ana olardı ağzını açıp qaldırmay. Aldınasa balalar, işte, mına böyle cesürlik. Bu yerde bir şey de aytayım, Eskender fazlını Çınazda prokurorlar, naçalnik militsiyası raykomı episi çağırıp, bu bir özü bir masanıñ başında, bir yağında o otura, o yağında olar, soñ Eskender fazlığa basqı yapalar, Eskender fazlı tura da, stolnı naq avdara sizlerni. Bizim İstoğunda işlerine Huday çıqa kire bere. Mana böyle cesürlik kerek aqay bularğa demek. Eger böyle halqımız cesür olmağan olsa, bunda bizim ayağımızı bastırmacaq ediler. Biz şimdi epimiz, bilmeyim ne içündir, halq şimdi suvut aqay. Sen ayt, bana aytıp qaldıñ, bir qaç tane adam yüreginde bar işte. Ay da sağ olsunlar, işte Meryeminge abide yaptırdılar, ana Sizler endi keriş bekte. Doğru.